Croeso nôl i chi. Lisa, nes di rhyw fath o spag bol gyda meatballs i ni gynne. Do. Syml, effeithiol, ond nawr yn flasus, dy ti? Llon blas, yn dweud. Ie, a pethau fel wedi Sian, yn y cwpwr stor, dyn ni'n barod. Nawr te, pwdin bach rwydd sy'n nawr, ynddo fe? Rhywbeth Y gallai llwch i gael ei frecwast, llwch i gael ei bwdin, a mae'n cymryd eiliadau i wneud. Os yw wedi ti bod dros wech munud, o'n i'n meddwl, oh boy, beth fi'n mynd i wneud mewn wech munud? yeah. okay? Ond mae digon dyn ni siarad ti, so mae'n un ffain. Um, so, mae rhai'n galw fe'n eggy bread, yn sy'n rhaid plant yn fach dy fi, o'n i'n neud hyn, um, uh, tost ffrengig, yw'r gair, t'mod, posh amdano fe. Ie. A mae'n debyg iawn rili i yym pwdin bara menyn. Hmm. Achos yr un gynhwysio fe ryw fath o gystad a bara. Bara stêl yn ffantastig os chi'n 'llu ca'l e yn yr archfarchnad, mae e hanner pris, prynwch e hanner pris, dodwch e yn y rhewgell a defnyddiwch e ar gyfer y teip 'ma o bythach. Yym felly i ddechrau gyda, mae isie wy arnon ni. Os chi'n mynd i wneud lot, defnyddiwch dou wy, ond fi'n gwybod un yn mynd i fod yn ddigon i ni prynawn 'ma. A wedyn rhwng ni wisgad bach iddo fe. Gore gyd yw'r wyau, wrth gwrs, mwyaf blasus fydd y, fydd y, yr uh, dish gorffenedig. Wedyn miwn at hwnna, fi'n mynd i ddod i dim gormod, ond jyst tamed bach o lath. Falle bydde rhai yn meddwl am ddefnyddio hufen nawr hefyd, um, neu hyd yn oed creme fresh, as mae hwnna'n mynd e'n fwy moethus. Ond wrth gwrs, mae hwnna'n dod â cost ychwanegol. Mae gyda ni gyd rhyw fath o lath fel arfer yn tŷ, a mae hwnna'n ffain gyda yr wy. So sy'n ots os taw, ti'n bod, full fat i semi-skim? Na, na, defnyddiwch ti beth sydd gyda chi. Fi'n mynd i ddod i tymyn bach o Rhinwedd fanila mewn fyna, does dim rhaid cael e. Allwch chi ddefnyddio'r un rhatach, sef jyst blas y fanila hefyd. Troiad bach i hwnna. A wedyn bach o cinnamon, ond os nag oes cinnamon gyda chi, defnyddiwch sbeis cymysg neu, neu chymod, uh, unrhyw beth... Um, Uh, rhywbeth lle ti'n iwsio i picar y man falle? Ie, yeah, rhywbeth, rhywbeth, rhywbeth melus, nutmeg yeah. o'n i'n meddwl, rhywbeth, rhywbeth ydych chi'n defnyddio ar gyfer pwdin. Pidwch mynd ar curries. Chydwch bant o hynna. Space cacenne ni moyn. Yeah. Um, felly fi'n gwybod tipyn o cinnamon, felly mewn a hwnna i fanna. A chi'n gallu gwneud rhain yn weddol blaen. Ond o'n i'n meddwl, wel, pam lai wneud rhywbeth bach fwy pert. Um, bydd gwyliau'r pasg yn dod lan, felly fi wedi defnyddio cyter bach fan hyn. O, a cyn bod ni'n mynd mlaen, fi wedi dwri hwnna dros ben gwres yna i dwymo'r badell a fi hefyd am ddodi bach o fenyn. Fi'n defnyddio menyn, dim yn aml iawn fi'n defnyddio hwn, ond menyn heb halen. O reit. Oherwydd, mwya i gyd chi'n coginio yn y menyn fan hyn, mae fel petai yr menyn a, a beth sydd ynddo fe yn anweddu, chi'n gallu gweld yr, yr mwg yn codi fan hyn nawr ar stêm, a mae'n gellwng gormod o halen ar ôl yn y pan. O reit. Yr un peth fi'n defnyddio gyda picer y man, a'r unig amser fi'n defnyddio um, y menyn heb halen yw amser ch'mod myn' i fod... O reit. ...achos ma' nw'n iste yno yy yy yy yno fe am gyfnod a ma' n'w yn myn' yn tym' bach yn fwy hallt a chi'n blasu'r halen yn syth wrth dodi n'w ar 'ych tafod. O 'na fe ni 'di dysgu rwbeth heddi da. Odyn. So ma' hwnna wedyn yn myn' miwn i'r gymysgedd. Fi'n gwitho bod hwnna wedi twymlo digon gyda fi fyn 'na. Chi 'llu gweld yy yr sinsir fyn 'na. Nage'r sinsir yr sinamon fyn 'na a Gellwch chi adael nhw miwn am tymed bach yn fwy hir, ond fi'n gallu timlo hwn yn ymsugno yn go gloi fyna nawr. A dod i nhw miwn fel yna i ffrio. Pidwch a'i symud nhw'n syth, oherwydd dyw'r ŵyn e ddim wedi setio, a fyddwch chi jyst yn yn symud e o o gwmpas y pan, a bydd e yn jyst yn edrych yn fwy unuben. Um, a wedyn syniad bach arall, treat bach falle ar gyfer, saimo, cyn Pasg neu Round your steel, so pryd chi moyn treat fach. Um, fi'n mynd i dodi yr un siapau to. Fi'n mynd i gwmwys yr un peth. Ond y tro ma, fi'n mynd i osod ble mae yma bach o siocled yn y canol. Ah, oh, Felly right, fi'n mynd i okay. brechdan fach. Nawr, dwi ddim yn gwybod pa un yw pil. Mae un o'ch chi a brechdan siocled. Uh, mae un o'ch chi a'n paen. Please, ia hwnna.
A fi'n dod i'r ail un dros y top a wedyn fi'n mynd i ddod i hwnna mewn to. Oh. So gwres bach mwy eisiau nawr wrth gwrs, oherwydd dyn ni ddim yn moyn

Ti'n gorau fyna? Mae'n ffein. Really so, to i ddefnyddio beth sydd gyda chi lan, os chi'n prynu yr, yr, um, y llus yma, neu'r mwyar a'r mafon, maen nhw'n mynd off yn go gloi. Os na, na dyn nhw, hwnna'n berffaith ar gyfer i defnyddio nhw fel maen nhw, so ddodwn ni plwstwr bach fyna. Os ydyn nhw wedi mynd yn go soft ac yn edrych fel petai right. fi wedi torri nhw lan yn fan fan hyn, tamed o siwgr, A bach o ddŵr, dim gormod, achos mae lot o ddŵr yn dod mas o'r ffrwythau wrth bod nhw'n coginio, a chi 'di wneud compost bach nawr. Mae hwnna yn ffordd ffantastig o gadw um, uh, ffrwythau ar gyfer falle granola, neu fynd â hufen iâ, neu fynd gyda rhain.
A ffrwythau meddal sydd ti fanna nawr i gyd, yeah, ynddi fe? Ie, meddal. Ond fydden ni yn dod i um, falle afal mewn yna. Reit. Petai gyda chi um, y bananas dros ben. Llwch chi ffrio rhina to mewn bach o fenyn fan hyn i wneud yr, af, yr, yr banana wedi carmeleiddio. Troi hwnna drosto. Nawr mae doi dyfu fan hyn yn barod. Fe jyst ofyn dy'r compot, sut ti'n cadw hwnna wedyn? Ti'n aros bod fe'n oeri, ti'n rhoi e mewn pot jam yeah, neu, pot neu jam, beth? Neu mewn bowlen bach a bach o cling film dros y top, dodi fe yn yr oergell. Llwch chi rewi fe mewn um, ice cubes bach os chi moyn. Dodi nhw mewn i drinks, Ch'mod yym mynd gin and tonic bach os chi moyn ffrwythe efo fe. Lot o bethe fyn 'na nawr. Ie llwyth o betha. Byse fe'n hufen iâ sa'n neis hefyd bydde fe? O bydde. Hyfryd.
Nawr te.
Clwstwr bach o rheina. Wedyn ma' gyda fi iogwrt fan hyn. Gallen ni to bach o siwgr yn y iogwrt, bach o fanila eto i neud y iogwrt tymed bach yn fwy melys ac yn fwy hyfryd. Hwnna ar yr ochor. A un peth arall sy gyda fi weithoch chi, sai'n gwbo faint o amser sy 'da ni, os ydyn ni os 'ych chi ddim yn moyn neud compot, Torrwch ych, uh, ych um, wyar lan, bach o siwgr dros y top, a maen nhw'n hyfryd, um, just wedi meddalu tamed bach yn y siwgr. Ti'n gwybod, mae, ti, mae hwnna'n edrych mor foethus i ti fanna, a ti wedi defnyddio popeth, unwaith eto, right. just defnyddio pethau sydd da ti. Yn gwmwth. Sydd just bron y cyrraedd pwynt lle bydde ti'n dwlu yeah. nhw bant. Ie. Yeah. Yeah. A mae'n jyst neis i chi twllwch e miwn. O wna'n real ffyn a fi licio'r chocolate yn y canol, mae'n jyst wff, real ffyn. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr eto. Diolch. Wel, na fe de, dyna'r cyfan wrthyn ni am heddi. Fyddwn ni nôl gyda chi fory am ddoi'r gloch fel arfer. Byddwn, a bydd Huw Fash yn agor i gwpwrdd dillad de. Ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar S4C, Côr Cymru! Tan fory am ddoi'r gloch!